Helo, siwmai. Dwi yma i siarad efo chi am gemau torri garw ar-lein. Dwi wedi trio pob math o gemau torri garw gyda sesiynau gwahanol ar-lein eleni, a dyma rhai o'r syniadau sydd wedi gweithio'n dda iawn gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion. Wrth gwrs, os da chi'n rhedeg sesiynau gyda phlant neu pobl ifanc neu pobl bregus, gwnewch yn siŵr chi'n dilyn canllawiau pa bynnag mudiad da chi'n rhedeg sesiwn ar eu cyfer nhw. Ond yn amlwg, os na maen nhw'n criw da chi'n gyfarwydd gyda, gwnewch yn siŵr chi'n dilyn y canllawiau chi wedi bod yn dilyn ers cwrdd yn eu sesiwn nhw. Felly, mae'r sesiwn yma yn addas ar gyfer Teams, neu ar gyfer pob math o blatfformau Google, neu ar gyfer Zoom wrth gwrs, ble mae lot o bobl yn defnyddio Zoom. Nawr, y gêm gyntaf uh, dwi eisiau siarad amdano chi ydy'r gêm dwylo fyny neu lan. Nawr, ar y platfformau gwahanol, os da chi'n rhoi pobl ar mute, weithiau da chi'n gofyn, os mae rhywun eisiau gofyn cwestiwn, maen nhw'n rhoi llaw fyny neu lan. Felly, defnyddio hwnna ydy hwnna ar gyfer gêm bach cystadleuol. Felly, mae hwn yn dda iawn ar ddechrau sesiwn neu ar ddiwedd y sesiwn, neu hyd yn oed hanner ffordd i wneud yn siŵr mae pawb dal yn effro yn ystod be bynnag da chi'n wneud yn eich sesiwn chi. Felly, be dwi'n wneud yw dilwth pawb i wneud yn siŵr maen nhw'n gwybod sut i ddefnyddio dwylo fyny neu lan, ac wrth gwrs gofyn i pawb roi dwylo lawr a wedyn dwi'n cyfri o 5 i 0 a wedyn y ras yw wedyn y cystadleuaeth yw pwy bynnag sy'n rhoi llaw yn fyny gynta, pwy bynnag sy'n ymateb gynta. Felly ti'n dweud 5, 4, 3, 2, 1, 0 a mae pobl yn rhoi dwylo fyny a dwi wedi cael pob math o hwyl efo hwn, pobl yn rhoi llaw nhw fyny'n gynnar, gael rhyw fath o false start. Mae wedi gweithio'n arbennig o dda gyda phawb ac yn amlwg mae'n ffordd o wneud yn siŵr mod i ymgysylltu gyda'ch sesiwn chi a mae'n ffordd dda o ddechrau'r sesiwn hefyd. Syniad arall sy'n debyg iawn yw defnyddio'r chat dro hyn, yn ytrach na dwylo lan, defnyddio'r chat, sef ras i ateb cwestiwn. A be chi'n dweud yw, chi'n dweud, wel, dwi'n mynd i roi cwestiwn yn y chat, a mae fyny chi ateb y gwestiwn yna mor sydyn â chi'n gallu. ac eto mae'n dod lawr i sut maen nhw'n ymateb. Mae'r ma ddau yma yn ddau ar gyfer rheina falle sydd ddim mor hyderus ar y meicroffon a falle fod dydy camerau nhw ddim yn gweithio. Felly mae'r ddau beth yma'n ffordd dda o wneud yn siŵr mae pobl yn rhan o'ch sesiwn chi. Mae'n creu bach o gynnwrf ar ddechrau neu ar ddiwedd y sesiwn neu hyd yn oed hanner ffordd a mae'n ffordd dda o just bywiogi'r sesiwn hefyd. Nesa, falle mae rhai o'r chi wedi gwneud hwn, ond mae'n syniad da iawn, sef helfa drysor. A mae'n mae gweithio'n dda gyda phlant, ond yn wir, mae'n gweithio gyda pobl ifanc o coedolion hefyd, yn wedi rai gystadleuol. A be chi'n neud, mae'n bwysig fan hyn fod pobl yn defnyddio eu camerau nhw. A gyda helfa drysor, be chi'n neud yw gofyn i pobl mynd i nôl pethau. Felly, falle byddwch chi'n gofyn i roi pobl nôl rhywbeth glas. Neu falle gwisgo tei. Felly mae hangen i rwy'n redeg fyny i stafell yn y stafell wely neu rwle i nôl tei a gwisgo cyn dod nôl i'r camera. Falle nôl rhywbeth fel darn o fara o'r gegin, papur tu bach neu rhywbeth melys. Nawr yn amlwg, gyda pethau fel hyn, cystadleuol, plant yn, neu pobl yn rhedeg gwmpas y tŷ, mae'n rhaid chi fod bach o rhybudd o flaen, neu'n siŵr pobl yn gwybod am hwn, a, um, ond eto mae o'n greu lot o gynnwrf, a mae'n ma, ma, ma, ma bwysig iawn fod camerau pobl yn gweithio, felly mae'n amlwg fod o'n grŵp chi'n gyfarwydd gyda, ond mae o'n gweithio'n arbennig o dda. Ar un ola wedyn, um, o'r syniadau bach yma, yw, just, yw tynnu llun. A mae hwn yn un dda eto, falle, ar hyn sydd ddim mor hyderus yn siarad Ond eto falle maen nhw'n dda iawn gyda chelf. Felly be mae pobl da chi'n neud yw da chi'n dewis falle, da chi'n dweud mae chi dwy funud i dynnu llun o gath neu o gi neu o berson. A maen nhw'n cael dwy funud a wedyn maen nhw'n dal eu lluniau fyny at y camera a mae o'n dasg greadigol iawn. A fel dwi'n dweud, falle mae rheina sydd ddim yn cymryd rhan yn sesiynau holi ac ateb eich sesiwn chi, ond mae'n arbennig o dda ar gyfer y rheina sy'n dda gyda celf, na, a mae jyst bach o hwyl, mae bach o dawelwch, a falle mae'n syniad da achos mae'n tynnu llygad oddi ar y sgrin, falle maen nhw'n cael darn o bapur a maen nhw'n gallu tynnu llun yn lle jyst edrych ar y sgrin o hyd. A mae'n ffordd dda o arddangos talent um, eich grŵp chi yn eich sesiwn hefyd. A mae'n ma syniad da i falle dynnu llun o gwaith um, y pobl sy'n gymryd rhan eich sesiwn chi hefyd.